Привет-тэрин! Күндү Ньурба театрын YouTube каналын көрөөччүлэрэ! Бүгүн биһи эһиэхэ бүгүн алтыс театральнай сезон түмүктэммитинэн сибээстээн кыракый түмүктүүр видеоролик устун эрэбит. Эһигини кытта бүгүн биһиги театр артыстара мен Мария Хардана Рома Прокопий Вот, онна чэ, бастатан туран балаҕан ыйыттан саҕалыахха. Онно балаҕан ыйыгар биһиги бастаан Всероссийскай национальнай театрдар федерация фестивалларга баран кэлбиппит. Бу балаҕан айын 13 күнэ дьыыппыт бу күһүн ааспыт күһүн. Ону те фестиваль Чеченская Республика Грозный куоракка болбута. Ани фестиваль туһунан кырдык кэпсиэбит буолаха, эти фестиваль Россия үрдүнэн үһүс улахан таһымнаах фестиваль буолар. Бастакы фестиваль Москва куоракка баар, Золотой, Золотой Москва диэн. Золотая Москва диэн иккис фестиваль былаана Санкт-Петербурга баар. Үһүс ити Чечняҕа Грознайга ити федерация диэн фестиваль буолар. Итиннэ биһи Муммут оҕо диэн Николай Неустроев тугунан спектаклинен баран Юрий Севич Макаров биһи худурууппут, директорбыт туруурбут туруутунан баран кыттан кэллибит. Мин ханаба ситиһилээхтик кыттан кэллибит быһалаах. Онно туох баар бүтүн Россиядааҕы улахан туохтар киир театральный критиктар, журналистар бары бааллар этэ. Вон эти фестивали булаана Министерство культуры Российской Федерации, Союз театральных деятелей Российской Федерации уонна правительство Чеченской Республики үбүлээннэринэн тухтарынан поддержкаларынан ыытыллыбыт ыытылла турар үсүһүн ыытыллыбыта бу күһүн булаана төрдүһүн булуохтаах ити фестиваль вот онно то ситиилээх курдук иһин итилээхтэ кытта кэллибит

Оттон отон үөрэ сивиһи билэллэр эбит, элбэх критиктер да билэллэр, даже туохтарын урут ханыг спектакль эти спектакльлерин кытта жүллөр эбит. Вот. Ата бу Чеченская Республика бэйэтэ культурата дин ынырг бэйэтэ культуратын тутан олорор норуттар эбит. Биһиги холобура бу чеченский платьены кэтэн олоробун. Аны кыдык туох охрана өттүнэн иин үрдээх эбит эбэ били хас театрда хара маскалаахтар ону хара формалаахтар ону калашниковтаахтар туохтаахтар ону бронежилет иин боот ону

то биһиги кэллэкэлээт хайдаамыран күччү барбыттара мен халаха дальний восток театральный фестивалигар баран кэлбиппит ким российская федерация народнай артыыһа евгений миронов көҕүлээһинэ онно биһиги эмиэ директорбыт художественный руководительбит

Вот. Оттон Валентина Якимец Афанасьевна кэлэн Ото бу Ньурба уосайынан төрүттэммите Ньырбакаан буллаҕа ди төрүттээччитэ. Кини бэйэтэ боллаҕына, ото бэйэтэ легенда буллаҕа ди. Аны эмиэ сиэн чолботук айымньытынан уруккуну санаан, эдэр тыыннаан холобур турбута. Бу Ньурбаҕа Ньурбакааны наһаа хайыллар, ытыктыыллар даҕаны, киэн тутталлар даҕаны. Бренд буолла. Араһынай республиканскай таһымнаах мероприятиеларга биһиги Ньурбакааммытыттан саҕадыллар. Арыллыыларын игин. Онду курдук. Бу уоллара бухатырдары биирдэстэрэ болурар. Тойук булгутах. Уруккум мен орулум аха тойук булгутах диэн. Блин романнер. Билигин романнер. Үөкэм ааһан иһэр, барыта булуриан иһэр. Онтон аңа дьыл иннинэ Иисус Христос апокриф турбута дии. Биле аан дойдуга аатырпыт Иисус Христос звезда Эндрю Ллойд Уэббер онна Тим Райс рок операларыгар олоҕуран диэги художественнай руководительбит эмиэ Юрий Макаров спектакль миф курдук постановка туруоран көрдөрбүтэ. Ол онно кимнээх кэлэнилээбитэрэ худуоһунньук Михаил Егоров Саха театрын худуоһунньуга. Худуоһунньуга. Онно худуоһунньук художник по костюмам Дарья Дмитриева. Эмиэ Саха театрын. испиттэрэ. Бу испиктээкил онтон бэйи саҥа театрга киирдэхпинэ эмиэ хайаан даҕаны сөргүтүллэн, өссө тупсан, сэргэхсийэн хайаан да улахан сыанаҕа тахсаҕа, онно кэлэн көрөөрүҥ. Үчү интеллигентный испиктээкил тахсаары турар. Ол кэнниттэн золотой маскаҕа киирбиппит. Вера Ленинглисты. Лонглист. Лонглист китайын чаһырбегер үрбэкки лонглигар киирбиппит. Вячеслав Тутаев, то есть

Пятый форум театр театров Малых городов. Малых городов Тэйдьиибэкки диэн форумга баран ситиилэхтик кыттан кэллэ колун тутарыгар вот то блин маннык тянтахха били театрдар боппуруостара дии инникитин проблемалара инникилерин көрүүлэрэ ол кэннэ дальше тишина туһунан кэпсиигин да дальше тишина туһунан биһиги киэн туттар, тумус туттар биһиги театрдар, театрбытын төрүттэспит Валентина Николаевабыт үбүлүөйдээх, өрөгөйдөөх күнэ буолан ааспыта. Кини аҕуон сааһын туолбута. Кини буоллаҕына бэйэтин төрөөбүт күнэ кыайыы, эй, кыайыы буолан Хебискей, Хебискей туох диedi? 23 февраля. 23 февраля. Аҕа дойдуну көмүскээччилэр күннэригэр оруобуна кыайыылаах-хотуулаах чыыһылаҕа төрөөбүт онон киниэхэ буоллаҕына анаан бэйэтэ айымньы булан ди бэйэтэ переводтаан бэйэтигэр хөп түбэһиннэрэн ким алгыс юрьевич макаров турурбута кини тон хин өрүллээпитти оруобуна хамсык болан пандемия булан уһун байтык удалённа онлайн үлэлээппит онтон тахсан сыанаҕа тахсан үлэлээн ситэрэн-хоторон таһаарбыппыт. Онно эмиэ артыстар элбэх этибит, онньообуппут. Материал доҕор Оннук уонна бу билиҥҥи социальнай семьяҕа холобур актуальнай тема. Холобур кырдьаҕас дьоҥҥо чугас, оттон өссө кэнники көрдөрүөхпүт, эмиэ саҥа театрбытыгар киирдэхпит наһаа. Оттон дьон сэргэ сөбүлээбитэ, аҥардас биһиги Тумус туттар киэбит Валентина Николаева Нюра бэйэтэ эмиэ биир ураты көстүү буоллаҕа дии. Онтон премьера күннэсэ премьера буолбута дии где автономия сыылыгар Валентина Пантелеймоновна туох ылбытынан өссө бардыаххайы бу Алампа кинен премиясы лучшая актриса Алампа Анемподис Иванович Сафронов аатынан лауреат общественной премии ылбыта. Эҕэрдэлиибит. Антон Булгурибат саналаах Степаммыт диэн дьэ бу Степан Васильевка олоҕор ананан турбут автономия сис сылыгар аналлаах спектакль туһунан Оттон бу быйылгы сылга биһиги автономиябыт Саха сирэ тэриллибитэ сүүс сыллаах үбүлүөйнэй күүстээх сыла. Онно киниэхэ анаан биһиги биир дойдулаахпыт, Ньурбабыт биир чаҕылхай уола Стапан Васильев аатын сөргүтүү, сөргүтүү, сөргүтүүгэ, үйэтитиигэ уонна биһиги автономиябытын тэрилсибит Платон Алексеевич Оюнскай, Максим Аммосов, Исидар Барахов, Аржаков кинилэри кытта биир биир кэмҥэ үөрэнэннэр, биир кэмҥэ тахсаннар биһиги холобур Ыстапааммыт кинилэр ааттарын кытта тэҥҥэ ааттаныахтаах диэн сыаллаах-соруктаах биһиги Күүстээх эмиэ Алгыс Юрьевич эмиэ дьон сүрэҕэр киирбит Күүстээх айымньыннан спектакль таһааран холобур туруорбута. Эдуард Данилов урут суруйбут эбит. Били айымньытын, ону буллаҕына онон олоҕуран ону туруорбуппут бэйэтэ буллаҕына кэлэн көрөн барбыта Москваҕа Москваттан Дьокуускайга кэлэр оттон Дьокуускайтан манна кэлэн кэлэмэти чөбө дыктылаппыта мин чисто читубунан архивынан хомуйаммын хайа үлэлээбитим диир барыта архивнай эбит Ону бу маннык спектакль буолан таххара маны бэйэм харахпынан көрөммүн мин олох наһаа сөхтүм диэн Анаан көрүнэ тоҕуонугар тоҕуонугар чугаһанар оҕонньор. Ол сен таһана туоға да бар булгуруйбат санаалаах стапаммыт диэн боҕолобур Ньурба дьонугар эргэтигэр дух берер уонна туох техөбүй? Киэн туттар киһилэрэ буллаҕа дии. Онон этэҥҥэ чаалхайдык ааспыта. Главный ролы про не ньаабыта. Ата мин Стапан Баалаев кырдьаҕан онньообутум. Эдэрим буллаҕына Александр Кириллин. Алгыс Юрьевичка ити спектакль кэнтэн ити автономия сылынар аналлаах туох знак мэтээл туттарбыттара, бу холобур эмиэ туох буллаҕа ди автономия сылыгар үлэлээтэҕэ ди күүскэ. Холобур улахан үлэ аха. Барар үлэ оннук курдук. Ол кэнниттэн дьэ биһиги заслуженный артыскабыт Майя Петровна Слепцова алтан биэс саастаах өрөгөйдөөх үбүлүйэ буолан ааста. Күннэ атыриха уонна кини кини спектаклин тонун бөлүкаан баардым. Тон кини спектакле бэйтин биһиги режиссербут Маргарита Борисовна Васильева кини ийете буолар. Ийетигер бэйте бу стендап стенд монос стендап стендап тугунан спектакль турбута форматынан аһаай ну бээтин ол чист олоҕун маннык кырат даҕаттан хагалаан бу бачча күн бүгүҥҥэ диэри кэлбитин туһунан маннык спектакль бээтин туһунан кэпсэттим да формалаах наһаа үчүгэй ол кэннэ Атын Майя Петровна ты наглядаа. Бочуоттаах. Куорат бочуот Ньурба куоратын бочуоттаах олохтооҕо, аны таһынан Ньурба улууһун бочуоттаах олохтооҕо буолбутунан ис сүрэхтэн Онно жа ол кэннэ бу бүтээкке бу ый хаҕылыныыта территория Якутск диэн фестиваль современного искусства баран кэллибит биһиги бу эдэр артыыстар мунньустан ол туһунан Рома эти территория диэн фестиваль быйыл Дьокусайга буолбут буолла буолбут ону барам кытта кэллибит это биһи представителя кудук бардыбыт атак гран сүйбүппүт анган баран хас бэс месте буолпут диэн бэс месте буолпут ону тиэмит Ыалдьыт быһыытынан. Ыалдьыт быһыытынан аһа тиэмит көрдүбүт. Спектакль үчүгэй бай спектакльлэр буллар уонна мастер-класстар буоллулар, читкалар буоллулар. Социальный тренер баайдык баҕай формалаах оҥороллор эбит. Аха, дии? Атына биллер. Барыта тэҥҥэ буола турар дьон ыксалынан барытыгар үспийтии Ол үрүк үстөр гуйар. Араас омук. Именной бежерибэм хаҥардык Аттаах уллаах диэн. Аттаах уллаах. Олох киһи быыс да булбат те. Олох маннык олох үрэһэдьээн. Бэстен спектакль ону таһынан тэҥҥэ туох чикка отырıyor. Оны ханна бырагын бэйэм билем болады. Артистар биһин аймал ыллыбыт, биллибит, кэттибит бу фестивальтан. Онна дьэ бу фестиваль кэннэ биһиги ыксаан, тэритэн, хорутан Олоҥхо ыһыаҕар кэлэн кытынныбыт. Онтон кэлээт, бу бу Быйылгы Олоҥхо ыһыаҕа 15 төгүлүн төгүлүн үтүө мааны дьоннордоох Үөһээ Бүлүү улууһугар ыытылынна. Эмиэ олох үрдүк таһымнаахтык барда. Норуот бөҕө, киһи бөҕө биһиги театртан түөрт буолан бараммыт открытия кыттан кэллибит. Түөрт артыыс буоламмыт эдэр Оҕолор онно баран эмиэ бу Руслан Тараховскай оҥордо, то бэйэтэ кини үөһэ билэ буолла дии, үөһэ билэ олох киэн туттар маанылаах уоллара, открытиятын кини оҥордо, онно бараммыт саха норуота буоламмыт, түүлээх таҥас кэтэммит, открытия саха буолан сандааран, онно открытия баран кыттан кэллибит. Ыалдьыт элбэх, үөһэ бүлүттэн төрүттээх, ааттаах уоллаах ыалдьыттар элбэх театр бөҕөтө кэлбит үҥкүү театра ону таһынан үҥкүү ансаамбыллара болнайдар оҕолор элбэхтэр онну курдук үчүгэй олох таһымнаах олоҥхо ыһыаҕа ааста диэххэ онно биһи олорбут эмиэ бу ситиһиилээхтик оһохойго кыттан кэллилэр онну курдук онно дмитрий сипцова ото ону таһынан ол бэйэбит холобур үлэбит таһынан бэйэбит сөбүлээн дьарыктанар фольклорга сыстаҕаспыт оттон ол иһин отон баран оһухайдаатыбыт тойуктаатыбыт уонна дэгэрэн ырыаҕаллаатыбыт диэби курдук ол кэннэ бу күн бэҕэһээ Дьокуускай куораттан айаннаан кэллибит. Первый конгресс национальных театров России диэҥҥэ баран кэллибиттэр. Бу конгресс буоллаҕына Александрийский театр үбүлээһининэн кини тэриллии Кини тэрийэр. Онно бараммыт биһиги хас да артыыс, эдэр артыыстар буоламмыт питчинг диэҥҥэ кытынныбыт. Дьэ, биһиги питчинг диэн туохтара эбитэ буолла диэммит. Диэммит көрдүбүт ээ. Оказывается, оннук эбит. Араас национальнай театрдартан эдэр режиссердары муспуттар. Түөт режиссеру, онно бу биһигини мустубут саха артыыстарын, Саха сирин артыыстарын түөт сиргэ араарыннар, түөт испэктээкил турурдубут сүрбэлии мүнүтэлээх быстах диэби курдук ол онно татарстантан кэлбит режиссер башкир режиссера баар этэ онно бурят бурятияттан эмиэ режиссер бар этэ онно төрдүс киһи бу саха театрын артыыр мандарафеев ол онно үллэһиллэн үллээтибит бары бары биир айымньыны турураллар бары араас араас араас бэйин национальнай темаҕар туруорахтаахпын диэн хааччахтаабыттар режиссердары Вот, бэйэм ол чааһа хоккейдиир Роман Дорофеевка түбэһэммин кыратык дьалладым атаак бу Сашалаах айым бары Людмила Александровналаах айым бары аттарга үлэлээтилэр. Кэмсе кинилэрге мен тренер болуди атын режиссерга атын олох атын көрүүлээх. Чау онна конгресс ону таанан параллельно эмиэ конгресс буолла онно биги Юрий Севичпыт художникпут режиссердарбыт ыһдыстылар

фестивалынан конгреһынан түмүктэннэ ото туонан бу ото үлэннук онтон сезоммут булаана биһиги бэс ыйын отут күнүгэр улууспут ыһыаҕар кыттыынылабыт онтон буллаҕына от ыйын бастыгы күнүгэр биһиги театрбытынан хылаайтаккар сиэр-туом толорон ыһыахтааммыт уонна покаалааммыт аныгыскы сезоҥҥа көрсүөххэ диэн тарҕаһабыт аныгыскы сезоҥҥа биһиги